Nämeý sen nahara at dakar ýaly. Halamadyňmy?
Gyraýyr. Şaý-sepleň nämeý bolanyna görä kürte-de geýmeli ekeniň-dä. Ylmyň bamy, diplomyň bamy, seni rewizoramy?
Essalowmaleýkum. Şu gün polu interwýu, polu podkast myhmançylykda Ýaran Saburow. Internetde Nahar kritigi diýip tanalýar. Tiktokda akkaunty bar Ýaran. Zeýçilerden özüňi tanyş edäý. Waleýkim salowmaleýkim.
Men Ýaran Saburow. Aşgabat şäherinden.

Göç alsa.
Hawa, ilki bilen Maryly eşemden ötünç sorasym gelýär. Meni bir şowa çagyrdylar, degişmeli, degişmeli şo dutsuz görüş. Ýazylan zady okadym we şony daşary ýurtda ýaşap, aňy, düşünjesi ösmedik biri sebäpli üstüme heýt geldi. Siz kime diýýäň? Adyny aýdyp geçjekler. Düşnükli.
Oňa men ondan uly bolaýyn diýip, owa, men kemsidemogam hiç kimi. Meň maksadym hiç kimi kemsitmek däldi. Hiç kime göwnüne degmegem däl. Men bärik TikTokda uruşmana, TikTogy zaýalamaga gelmedim. Men ýönekeý oglan, restorannyý kritik. Men Zara sen kime diýýäniňi bilýän ýöne ýa-da zriçeller kommentariýada eşidesileri gelýä-dä seň özüňden näý şoň üçin bir zat aýdyp geçesim gelýä men özümem ýewropa gidemde ýaňky diýýän bloger bilen habarlaşdym sylanyşykly medeniýetli gördüm to ýest öz aramyzda çat boldy ýaňky heýdine-de men ünsem bermezdim sebäbi adamlar senem düşat ötünç sorap otyrsyň ýaňky mameldine düşünýänem diýýäň Toýşt, gynandym. Pikirlenmän gürläpdirin diýýäňdä-da, biz özümizem gürleşdik o barada. Ýöne bir bolmaýan ýeri, ine, men göni kamerada aýdyp bilýän ýaňky ene-ata maşgala agzalaryna ýetmegi. Ana, şol. Şol ejä ýetmänem, şol maňa ýazybam bilýärdi. Maňa wideo zwanogam edibilýärdi, liçkama-da ýazybilýärdi. Ýöne şony etmedi. Şu heýt gazanmak üçin nädüçünem eden zady. Hawa, gördüň özüňem prosmotrlaryny, kommentariýalaryny, ömrüne onýalyk prosmotr alanokdyr diýmäýin, alýandyram, ýöne onýaly goldaw almady şol oglan. Her kim şony ýigrenji tarapdan tanaýar, ýöne şol sözi bilen has gowy tanaljak boldumy bilemok näme sebäpden. Ýöne men hemme mary ildeşlerimden ötünç soraýan şony öňden aýdýan. Meni hiç kim hiç hili neme etmedi. Napregat nerve nujda etmedi. Bu nujda edenok men özüm çista hiç kim hiç kim göwnüne çilik galmasyn. Şu şoň içine de bady bir topar marly dostlarym bar. Owa mara men mara nohurdan köp gitdim dost. Mara welaýatyna nohurdan köp gitdim. Owa. I şo sebäpden hemmäňizden ötünç soraýan. Başga soraglaň maňa dos arkaýyn soraber. Soragym ba, kän soragym. Nahara at dakmak seň kontendiň name restorany kritik şo taýda saňa esasy gelýän heýtler kommentariýalar kimäý sen nahara at dakar ýaly we seň öz hünäriň barmy ol ugurdan okadyňmy diýip saňa iň ýaňky aýdan kommentariýam iň ýumşagy dara ýazylýanlardan saňa şo barada näme aýtjaň. Men Men Allahyň kuly hiç hili nemem ýok ýönekeý agzymyň tagamyny bilýän men nahara at dakýan däl men tagam barlaýan diýeli nide näme iýip bolýa şony adamlara maksadym görkezmek pylançy manada pylan ýerde pylan zat bar diýmek meňki halamadyk zadymy halamadym diýen halan zadymam haladym diýip geçýän boldy öz pikirimi aýdýan. Howwa men bara Ýarany soňky näçe wagt bäri tanýan men seni? Bärik geleniň bäri tanyşdym men Ýaran bilen i şu temany gürleşdik mysal üçin hudaýýollar, toýlar, mukaddes hudaýýollardaky berilýän duzlar, ene-atalarymyzyň bişirýän naharlary, myhmançylykdaky öňňe edilýän hödürler Olara at dakmak hiç hilek oň bilen ýaran men pikirmçe lalaşýan kadyr. Hawa bu mugut berlen zady at mugut berlen zady. Oňa at dakmak türkmen ýüzüne degişenok türkmençilikde etika türkmen etikasyna hiç hilek degişli däl ýöne seň edýän zadyň ulja şopan ýa saňa şu wagt heý çykardylar a meň özüm gaharym geldi saňa wideo çykaranlaryna bir momentde interwýu öz pikirini aýdyp otyr şu wagtlar azajyk tematikadan çykaýyn şol nahara at dakýaň aboloçkada Öz zaşitalaryny gorap saňa heý çykarypdyrlar toý restorany biznes ba olaň maksady pul gazanmak olar saňa hyzmat hödürleýä seniň o hyzmata puluň töläp oň hakda pikiriň aýtdygyň duza at dakmak düşünjesinden bölünýämikä diýýän duza at dakmak ine ýaňky milli tagamlamyz toýlarda hudaýýollada berilýän nahar bir ýana Näme kapitalizmiň bir nemesi, şahamçasy diýeýin, restoran bizneslere näme diýeýin? Restoran biznesiň maksady pul gazanmak, olara-da ýaňky ýalakana ýaran ýaly oglanlar iýip özüne, elbetde o naharlar hem depeläp zyňyşmak, daşary ýurt kinolardaky, ol hem dogry däl, ýöne şu nahary şeýleräk bişipdir, şunça iýseň hem bolýar, hyzmata at dakmagy ol illeşlerimiz üçin hili gowlamak mukadýan, sebäbi biz häzir lýuboý zadyň reklamasy bolanda tiktokda birinji bilen kommentariýalary okaýas. Birinjiden komentariý okaýan illeşlemesi üçin has näme gerek? Hili gowy zat hödürlensin diýip başladyň sen şu kontent dogrymy? Hawa elbetde dogry.
Meselem diýeli. Halamadyňmy? Gyraýyr. Şeý diýerler. Halamadyňmy? Gyraýyr. Men muňa pul berýän dost. Men şuny pul berip, öz jübimden, meni restoranlar mugytyna çagyranok, meni restoranlaň başlyklary maňa pul bersinem diýemok. Men öz pulumdan, öz jübimden çykarýan nanem iýýän i nirde näme iýip bolýar diýip seredijilere paýlaşýan. Düşündim.
Sen indi ýaňky degişmäň üçin ötünç soradyň, ýöne nahar restoran Restoranlaryň, imine restoran, kafeleriň nahar hyzmatlaryna baha bermegi nahara duza at dakmak düşünjesinden bölýän-dä, sebäbi käbir biznes alyp barýanlar öz biznesini gorajak bolup, şol oboloçka salyp manipulýasiýa ulanýarlar-da, saňa heýt ýagdyrýarlar. Şoňam indi belläp geçesim geldi. Düşnükli. Indi saňa gelen bara kommentariýalara gülýänlere indi öz aramyzdaky Alimuradyň näme şo kommentariýalaryň hasabynda öz aramyzda biziň degişme degişmelerimiz bar oglanlaryň näme diýip ýatypdyr şaý sepleň näme bolanyna görä kürtüde gäýmeli ekeniňde diýip ýatypdyr ony aýbetde dogrusyň ony degişip diýýär sarkazm sarkazm şo kommentariýalar hasabynda şol nädin Haýpyň her hili görnüşi bar. Aýtdym-a ýaňam aýdyp geçip gitdim. Haýpyň iň ýeňil görnüşi şunýaljak zatlar. O eýleki daşary ýurtdaky ýaşap ýöreniň edişleri ýalak däl. Eje, baja ýetilenok. Biriniň namysy bilen oýnalanok dara düşdüň bärde. Bu zatlar dost näme erbet. Türkmen çyky dakmak bolanok diýýä welin nirde ýazyk şo zatlar görkezsinler. Türkmen çyky dakmak bolanok. Men hiç ýerde işlämok. Öz biznesiň bar diýjek bolýaňda. Men swobodny grafik bilen gezip ýörüm soň, wi halaýan şuny ýalak nemeleri ondan dakynýan. Öz halaýan zadym etmejek bolsam, dakynmajak bolsam, onda näme gerek? Sen näme üçin plan zat geýýäň diýip bolmaz-a. Her kim öz geýýän, her kim öz isleýän wkusy, bolýar. Men gelişmese şuny geýmezdim. Prosta ýaňkyajak
birki sany niudaçnyý gitdi. Üstüňe udaçnyý heýtler ýagdy. Şoň hasabyna-da köp kişi seni erbet negatiw diýip kabul etdiler. Hawa, meni ulumsy görýärler. Saňa ýazylan heýt kommentariýalaryň haýsyna jogap berjek iň ýadynda galan?
Ylmyň barmy, diplomyň barmy, sen rewizoramy?

Näýleyim men saňa? Gaty kagyz. Ýoga bilýän, ol ugurlaram bilýän. Ýöne has gowy görýän ugrym şu diýip alaly. Işledim birnäçe ýerlerde. Düşünýän.
Ýene bir aýdyp geçesim gelýä. Ýar kofeň iki sany reklamny proýekt gijasini bir işledik. Maňa heýt ýazýarlar. Iň ýumşagy. Şo dug zat dakyp ýören bilen näme üçin wideo düşýäňaý? Bi beýlekilerinde birnäçe sany bip bip bar başynda soňunda onda gara sonýa görnüşde maglumat gidýär iň ýumşagy şol.
Bärde näme diýeýin. Men şu podkasta gelmegiň maksady ötünç soramaly ýerinden ötünç soradym. Galanlaram öz aýdyp öz pikirimi aýdyp geçip gidýän. Meň maksadym geljekki proýektim has hem adamlara Seredijilere, müşderilere we restoranlara peýdaly kontent bilen gelýän. Hem her bir interwýuer gowy sorag beren bolýar, w çom syla brat diýýär, w çom syla? W çom syla? Bärde men aýdyp geçjek zadym la howle we la la howle we la kuwwete illa billa aleyil azim. Syla i moş prinajit tok Allahu.
Şolar ýaly ak myhmançylykda Ýaran Saburow. Kommentariýada ylalaşmaýan ýeriňiz, soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada belläp geçip bilýäňiz.
Minnetdar çagyryň üçin.